Sou, an do ware mer erëm bei Let's Play Far Cry 3. Elo no der Missioun hei an dem Lager wollte mer ons elo mol opmaachen, fir den Dokter Elhatarn ze spriechen. Muss müssen mer kucken, dass mer elo en Auto fannen. An ech wënschen iech vill Spaass beim Video an kommentéiert a liked gutt. Sou, hei uewen am Duerf misst lo awer iergendwou eng Mille stoen, nee? Dach, hei steet een Béises. Sou, klammen mer doranner. Also ech, wat ech iech direkt ka soen, ech hunn elo en neie Programm mol erofgeluet. Et ass zwar nëmmen eng Testversioun, en heescht Pl-, uh, gäil Musek, heescht Playclaw oder sou. Dat ass eng Testversioun, a wann e wierklech lo sollt als besser erausstellen, da gëtt natierlech dee geholl. Ech mengen was ist dofir dass ah, das gute oh Gott die Musik ass esou schwul wo muss man lo hin äh, muss nach riet aus do iwwer Bréck do do do ech ging so méi an sich heiten Funkturm freischalten. An da kënne mir weider goen. Hu mer och an engem seng nei Waff fräigeschalt. Ah, do, da kommen schon déi éischt Géigner. So, an da gëtt rausgeklomm. Ah, machen wir die Uhr fertig. So. Kotz hin! Ja, ech krut dech awer. A wësst der wat? Ah nee, ech mengen dat geet elo net méi. Bon, an der nächster Folg änneren ech dat gär op op Däitsch. Vläicht gefält iech dat jo besser. Kann jo mol kucken. Äh, déi do Jeep. Ah, ech huelen hien, ja Jeep. Déi fällt vläicht manner op, dat weess een jo net. Also ech muss da soen, mat deem heite ruckelt et scho wesentlech manner wéi mat deem aneren. Ech hoffe just lo am Endeffekt, dass d'Opnam besser gëtt, well soss kann ech enke vu vir ufänken. Ah, net scho rëm. Tschüss. Ciao. Ah, dat ass sou herrlech, sou ze spille, gell.

Oh ne, ich bin einfach gekommen an den feindlichen Lager. Oh ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber so sehr wie möglich halt durch. Ja, ja, ja. Und tschüss. Oh, ich meine, ich muss irgendwie hier los erfüllen, gell. Oh nee. Also et fuhren ass ziemlich schwer am Spiel. Nee, lo wo man mir so krass ruckelt, geht dat ganz schon gut mir einfach. So, wir müssen do hin. Oh fuck, den Tim hast du ran. Ah, von mal herum zurück. Ah, du fetzt das Gras. Ah, der kommt schon die Sektdreher. Ah, verstehe. Ah, net krut. Oh, oh, oh, au. Oh, putain. Die Steuerung hat mich fertig. Ich hoffe, mir nur den richtigen Turm ausgewählt. Ja, doch, das ist der richtige. Also do gouf och der Strooss aus mol richteg kommen. Also et ass schon Action Spill, do kann een net, do kann een sech net bekloen. Op all Eck erwaart een eppes. Ah, do fiert se nach schon rëm. Déi ganz Insel ass... Dack! Schéin! So kritt een, so kritt ee Fueskills bäi. Nee, wat ech wollt soen ass, wann der bis Tierm erobert hutt, da si mol manner Leit, och manner Géigner am Ëmkrees. Wat, oh, dofir ass eng Strassensperr oder wat? Und tschüss. Ah, Merc muss eppes Neues besuergen. Ah, komm, mir fliege lo fir den Doten. Ah, ech meng Auto mécht et net méi laang. Ah, guck mal, fir, fir ons eppes Neies ze besuergen. Also ech hunn och d'Opnam, wat ech och nach muss soen, ech hunn d'Opnam lo op äh, Full HD lafen. Ech guck mal, wann lo mat dem neien Opnahmeprogramm net ze grouss gëtt. Dat, wow, wat? Okay. Ok, esou vill dozou. Tja, esou kann et engem och mol geschéien, dass ee mol einfach iwwerfuer gëtt. Aus deene Saache léiert ee jo och. An naja, ech hoffe mir ginn elo net erëm ganz zréckgesat. Awer dat ass jo. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh Gott am Himmel. Ech si rem am Duerf, dat kann jo net sinn! Hunn ech meng Waff wéinst nach? Ah, mei déi Kretzmillen. Ja, ech meng Waff nach. So, a weider geet et. Op den zweete Versuch hin.

Nee komm, eeschthaft net. Also et sinn net nëmmen d'Leit virun deenen ee sech muss fäerten, virun deenen een Angscht muss hunn, hei dofir sinn der schonn e puer. Esou déi do huele mer se awer. Oh. So, lauf auch direkt mal den Türm hier runter. Also schon Spiel wie gesagt op normal stoen, dass du auch net ze schwéier gëtt fir ze spielen. So, ich hoffe dass Musik bësse wie spannend gëtt. Komm klammer op. Ah ja, klimmt sech. Ja. So, an dann haben wir so einen Turm wie für drum, die sind immer anders. Das heißt, da kommt auch ein Push, wo ich so eine halbe Stunde dabei sitze und denke so, Hö? Bei mir auf jeden Fall mal. Äh, hi Rob. Hi. Oh, den Turm, den knarzt schon so komisch, gell, so. Ech ginn mech hei net ze sécher fillen. Awer wieder hei do uewen op de Bierg muss mer erop. Mee als éischt, wéi gesot, mol hei den Tuerm fräischalten. Awer muss man och mol nolueden. Sou. Gi mer hei mol laanscht. Locker flockeg hei ronderëm, erëm, erenderëm. Ah, herrlech, do man mol eng flott Aussicht vun hei. Ech luede mol no. Och e bëssen niewebäi sammelen. Ah waart ech muss mol kucken, ech mengen ech hun d'Astellung e bësse falsch hei vun der Tounqualitéit, wou war dat lo, Sound? Nee do kann een nëmmen eppes astellen mengen ech, ok nee alles gutt, ok ok. Ah wou der och gesitt, ah dat hun ech jo mengen ech gesot, déi Rauchschwaden do dat si géigneresch Lageren, Wat mer där méi eroberen, wat et manner geféierlech gëtt. Ah, t'ass net mat den Tierm, stëmmt! T'ass, wat der méi Lageren an engem Gebitt futti maacht oder anhuelt, wat manner Géigner do sinn. Epesch Zeen! Ier eng Kanoun! Geil! E Steen mat Feier! Béises! An e Boot, wat futti ass. Ah, mir kënnen och mol eng Kann hei joe goen. Also, et kann ee wierklech vill maachen an deem Spill.

E gesäit ons net. So an den éischten huel mer. An den zweeten. Ah, herrlech, so muss dat sinn. So muss e Spill sinn. Also ich muss echt sagen, das ist wirklich ein, auch wenn lo ein bisschen spät kommt mein Let's Play, das ist wirklich ein von den besten Spieler 2012, gell. Ech hu mech esou doropper gefreet, wéi dat erauskomm ass, einfach nëmmen wéinst all deene Méiglechkeeten, déi wou dobäi sinn. Du kanns Auto fueren, du kanns schläichen, ha dra goen, du kanns der selwer Saache bauen, du hues Rollespilldeeler dran. Dat ass einfach nëmmen herrlech, dat Spill. Ah, merkt ech mäin, ah nee, do bis ech richteg. Tja, also do géing ech och gären, also sou op der Insel hei, soen wir mol déi Insel ouni Piraten, awer mat där Bud wou hien do uewe stoen huet. Ah, dat ass wierklech eng béis Vue vun do uewen. Also ech muss soen, mat dem, mat dem, mat dem heiten Programm leeft et vill besser, gell, dat ass sou krass. Also fir all gutt Let's Player dobaussen, Play Claw. Kascht zwar, mee huet definitiv de Fraps iwwerholl, ganz éierlech, ass meng Meenung dozou. A du kriss wierklech alles ugewisen, du kriss deng Temperatur vun dengem CPU uge äh, vun dengem vun denger Grafikskaart ugewisen, du kriss deng Ëmlafzuele vun deng, ah wéi heescht dat elo, däin deng Dréiture vun denger Festplatt ugewisen. Deng all gutt deng Kären déi wou benotzt ginn a wéivill Prozent se ausgelaascht sinn. Du kriss deng Zäit wou däi Video leeft ugewisen, wéivill Megabyte en huet. Sou, maja a lass geet et. Huh. See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day.

Sou ginn mer mol eran, luussen hei. Schéint Haus, schéi geraimeg, schéi propper. Schéngt op Zalot ze stoen. Dat war eng béis Vue gell, muss ee soen. Leck mech am Aarsch. Hei kritt een och nach Waffen ze kafen.

Dat do hätt ech zimlech el. Wouw, wat huet en do fir eppes Schéines? Ah, dat do kennen ech nach. Dat do kennen ech nach. Ech mengen, vun hei aus komme mer zimlech gutt dohinner. Ja, lo chill mol. Oh, okay, dat ass definitiv méi schwer ze steieren um Computer wie der Playstation. So wie lossen Schlei lass mat E eh, stimmt. Oh, den ha eng geil vue Ich mein dënne geht hin ja stimmt stimmt da kann ich de coolen Trick man. Ech war nawel iwwer ich will net op den Fielsen zerschellen. An lass. Ah, wie cool. So, mol schnell schwammen, dann muss da an eng ënnerierdesch Höhle ran. En huet awer schonn Tattooen op der anerer Säit. Hm, dat ass mir guer net opgefall. Jo, dann tauch op. In der Höhle des Löwen. Vläch treffe mer jo och op d'Möwef, et weess eent jo net. This crazy doctor better know what he's doing. Leap of faith. Ëh, muss mer anscheinend rof. Jo, ha lass. Mor om Ecke gesprong. Also fir dass e so klenge Veischen ass, traut en sech zwar verdammt vill, muss ech mol esou soen. So. Klammen wir einmal rob. Komm, ein bisschen Training ist immer gut für dich. So, was tun wir dann hier? Robklammen. Alles. Also ich mach mir vor. Oh, was? Okay, ich hoffe nicht. Oh, wow. Zack, krassen Drogentrip, wie sauer. This is new. Herrlich. Elo geet et op eemol. Ah, ass nemmen alles esou gelungen hei. Okay. What the f... Wéi vertrëppelen ech lo hei? Ech meng de Pilze sinn ze gesond fir mech. Also wat ech iech ka verspriechen. Et ass net eisen, et ass eisen éischten an awer net eisen leschten Drogentrip da Leit, gleeft mer dat. Oh, lo kommen d'Faarwen. Do huet Schnee awer ni gefuerzt hat. Oh mäi Gott! Wat ass dat fir en Haus? Ah jo, oh freck, stëmmt. Hallo? Oh, mee dat ass bestach e Ran, dat do ka jo net sinn.

Wëlls mech verarschen? Soll ech nach 300 mol an déi Höhle hei ragoen, ja? Ok, ofgesi vum Trip lo war dat ganzt jo schon... Nee, den Trip war dat eenzeg Coolet. Oh, eng Kanoun. Anscheinend zimlech laang, Kolleg. Geet da roper. Nö. Sou, dann lafe mer mal weider. Hu mer mol wat den Doc ze sot huet, déi al bekiffte Säu. So, lo hein en Kaer Trank erop geklettert. Das krass gell, ech lo e Video vun de Video ass 20 Minuten an ech hu mer réischt 10 Gigabyte gell? Bei dem aneren hat ech do schon iwwer iwwer 50 50 Gigabyte oder sou. Oh freck. Sou, lo si mer jo mol rem beim Dokter la uewen. Lauf Forest, lauf! Ah, do kann ech dem Dokter nach eppes klauen hei. Komm, ech maachen emol ran domat do. Hoppa. Nee, hei kommt ech net eran. Da muss ech leier eragoen. Komm Doc, mix mer eppes. Oh Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh yes, and the girl is now awake.

Sou, dat do war jo mol e kräftegen Drogentrip hei bei eis an hoffe mol, dass et an der nächster Folg genau sou spannend weider geet. Ech ginn da soe mol Ciao an Tschüssi, bis d'nächst Kéier!